Мӗнех, юратнӑ кураканӑм, эпир тепӗр юрӑ патне те ҫитрӗмӗр. Юратуҫӑм, юрату ятлӑ вӑл. Пурте пӗлетпӗр ӗнтӗ, ҫак ҫут тӗнчене тытса тӑракан туйӑм вӑл юрату. Юрату пулсассӑн пирӗн пурнӑҫ яланах илемлӗ, сапӑр, янраллӑ, ҫунатлӑ. Ҫак юрӑ вӑл ахальтен ҫуралман пулӗ. Юрий Семенович вӑл чӑнах та ӗнтӗ юрату мӗнне туйса курнӑ арҫын. Вӑл чун-чӗререн юратма пӗлекен поэт. Ҫавӑнпа та ҫак юрӑра та вӑл юрату ҫинчен мӗн калассине питӗ уҫӑмлӑн, тарӑнтан каланӑ. Кайран эпир унӑн шухӑшне пӗлӗпӗр-ха. Юрра юрлакансене итлесе пӑхасшӑн. Ҫак юрра Эпир пурте пӗлекен Аня Можаевӑпа Надежда Григорьева шӑрантараҫҫӗ. Ак вӗсем пан пирӗн хушӑмӑрта. Панисӗр питӗ илемлӗ тӑхӑнса килнӗ чӑн чӑвашла. Сирӗн ҫине пӑхсассӑн манӑн тӳрех кӑмӑл ҫӗкленет. Юрату ҫинчен калаҫнӑ чухне ӗнтӗ, паллах, эсир хӑвӑр туйӑмсене уҫҫӑн каласа парасса шанса тӑратӑп эпӗ. Ку юрӑ ячӗсем те юратуҫӑм юрату ятлӑ. Ку юрра юрланӑ чухне ӗнтӗ паллахине пӗрремӗш юрату аса килет пирӗн. Эпир юрланӑ чухне мӗнле пӗрремӗш каччӑпа паллашни ӗнтӗ, унпа мӗнле, ӑна мӗнле кӗтни, унпа кашни кун мӗнле тӗл пулас, ӗмӗтленни, ӗмӗтленни пӗр лайӑх яланах ҫав аса килет. пире ҫак юра панишӗн савнапӑр. Ҫак юрӑ юрлан чухне пӗтӗм туйӑм, вӑй-хал кӗрсе каять. Пӗрремеш юрату уйрӑмах асра, Чамбик вите. Ку нихҫан та
ҫухалас ҫук. Вӑл яланах чӗререн те упранса пырать. Анчах та эп шутлатӑп та ҫак сӑвва ҫырнӑ чухне Юрий Семенович арҫынпа хӗрарӑм хушшинче юрату ҫинчен ҫеҫ ҫырса шутласа ҫырман пуль. Вӑл ман шутпа юратӑва пӗтӗмлетсе ҫак сӑвӑ урлӑ халӑх патне ҫитерес тенӗ пуль. Вот эсир килӗшетӗр-и ҫакӑнпа, Надежда? Килӗшетӗп, килӗшетӗп. Чӑнах та ҫак юрату ҫын юрату ӗнтӗ вӑл. Питӗ, питӗ тарӑн Юрӑ тесе калас килет, тарӑн шухӑшлӑ юрӑ. Мӗншӗн тесессӗн юрату вӑл ҫав тарин ҫутӑ, таса, пысӑк туйӑм. Ҫак туйӑм вӑл чӑнах та савнипе кӑна мар, ачасемпе те, атте-аннесемпе те ҫыхӑннӑ туйӑм. Ҫавӑнпа та юратусӑр пурнӑҫра питӗ йывӑр. Юратусӑр пурнӑҫ та пурнӑҫ мар тесе каласан та юрать. Ҫавӑнпа та пӗтӗм халӑха сӗнес килет, юратӑр. Вӑл питӗ таса туйӑм. Юрӑ-симентире те питӗ пысӑк тав сӑмахӗ калас килет ҫавӑн пек хитре, илемлӗ, тарӑн шухӑшлӑ юрӑ ҫырса панӑшӑн. Эпир ҫав юрӑна савӑнса юрлатпӑр. Ӑна юрланӑ чухне, чӑнах та, юрату ҫинчен шухӑшласа, аса илсе ҫунатланатпӑр тесе каласан та тӗрӗс пулӗччӗ пуль. Савни ҫинчен те хӑй ӑрӑра асӑнса хӑварнӑ. Чӑнах та савнӑ мӑшӑрӗ нашар пулсассӑн пирӗн йывӑрлӑхсем те ҫӑмӑлтарах, пурӑнма та ҫӑмӑлтарах тесе калас килет. От юратура чи кирли мӗн тесе шутлатӑр эсир? Мӗнле тӗрӗсрех каласши ман шухӑшпа ӗнтӗ юратура вӑл пӗр-пӗрне шанни тесе шутлатӑп эпӗ. Ӗненни.
Ӗненни.
Тата пӗр-пӗрне упрани. Упрани.
Питӗ питӗ кирлӗ туйӑм вӑл пӗр-пӗрне упрама пӗлни. Мӗншӗн тесессӗн эпир чылай чухне пӗр-пӗрне упрама пӗлместпӗр, эпир чылай чухне хамӑрпа юнашар пурӑнакан ҫынсене те сивӗ сӑмахпа кӳрентеретпӗр. Ак эп пӑхатӑп та маншӑн ак сӑмахран Анатолипе Надежда Никитинсем юратури чи пӗлтерӗшлӗ тӗслӗх пулӗ. Вӗсем пӗр-пӗрне тупнӑ, пӗр-пӗринпе килӗштерсе пурӑнаҫҫӗ, пӗр-пӗрне ҫур сӑмахран ӑнланаҫҫӗ. Тепӗр чухне эпӗ Надежда Ивановна ҫамрӑк шутлатӑп, енчен те эсир Анатолий Никитич пурнӑҫӗнче пулман пулсассӑн, вӑл пирӗн тӑван чӑваш халӑхне ҫавӑн чухлӗ хитре юрӑсем парнелетчӗ-ши? Мӗнле шутлатӑр? Турри ахальтен пӗр-пӗрне тупса паман ӗнтӗ. Пӗрлештернӗ пире, ҫӳлтен пӗрлештернӗ пуль. Тӗрӗс, тӗрӗс. Чи кирлисӗр кӗвӗҫменни. Вӗт-ха Анатолий Никитин ялан командировкӑсенче, ялан ҫулҫӳревре тата ҫитменнине ун ҫумӗнче ялан ҫамрӑкран та ҫамрӑк хитре хӗрсем. Эсир ӑна ӑнланни, эсир ӑна шанни, эсир ӑна хавхалантарни, ҫунатлантарни мана ҫав питӗ килӗшет сиртех. Сӑмахран, эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх, эсир питӗ нумай юрра унпа пӗрле ларса тишкеретӗр. Эсир ӑна ҫав юрӑсене суйланӑ чухне те питӗ нумай пулӑшу паратӑр. Вӑй ҫитнӗ таран пулӑшма тӑрӑшатӑп ӗнтӗ. Ку манран кӑна килмест. Мана вӑл юр кӗвӗлет те кӗввине итлеттерсе пӑхать. Вара эп итлесе пӑхнӑ хыҫҫӑн ун кӗввипе хавхаланса каятӑп. Хавхаланса каятӑп вара ҫак кӗвӗ ҫине мӗнле сӑмахсем кӗртсе лартмалла-ши, ӑҫтан тупмалла-ши тесе пирӗн тӳрех пуҫра шухӑшланать. Юрий Семенович патне те мӗн чухлӗ шӑнкӑравланӑ ун пуль эпир. Пирӗн кӗвӗ ҫуралчӗ пире сӑвӑ кирлӗ тесе. Ҫакӑ юррине те ӗнтӗ юр Семенчӑн сӑввине тупрӑмӑр та пӑртак сӑмахӗсене те унта кӑштах тӳрлеткелемеле пулчӗ. Тӳрлетсе мар унта пӗр икӗ сӑмах унта мӗн айккинелле хӑвартӑмӑр мӗншӗн тесессӗн кӗвӗ ҫине кӗрсе лармасть. Вара ҫакӑн ҫак юрату чӑнах пӗтӗмлетнӗ юрату ҫинчен пӗтӗмлетнӗ юрӑ пек туйӑнать. Халӑх ку юрра итленӗ чухне пӗтӗм зал, залра билдинг ларать пулсассӑн, эп пӗлсех тӑратӑп ҫакканта кашни итлекен хавхаланса хӑйӗн ҫуначӗсемпе хӑпартланса ларать. Тата ҫак юрравие Евруна темиҫе варианта юрласа пӑхнӑ. Халь юлашки ҫак хӗрсемпе юрланӑ чухнехи вӑл ҫӗнетнӗ вариант. Кунта пире мӗн хавхалантарать тата эпир кунта хамӑр пӗчӗк ӑрӑва та хушӑнтаратпӑр. Надьӑн ывӑлӗ Данилка сцена ҫине тухни мӗне тӑрать. Мӗн кӑна туса кӑтартмаҫҫӗ вӑл ҫак юрпа хавхаланса чӑн-чӑн. Амӑшӗнче пурри пулта та пур ӗнтӗ. Ҫапла пуль, ун татах та ытларах та турри те панӑ пуль ҫав ачана пирӗн чӑн чӑвашла ҫитӗнтересчӗ. Малашлӑхӗ унӑн та лайӑх пултӑрччӗ. Ҫутӑ пултӑр. Пур унӑн ҫапла. Ӑна ӗнтӗ юрату туйӑмне эсир манпа килӗшетӗр пуль. Чи малтан ачара амӑшӗ хывать. Ҫапла, ҫапла. Енчен те ҫав юрату туйӑмне амӑшӗ хӑй вӑхӑтӗнче парса ҫитереймесессӗн, кайран ача ӳссессӗн те вӑл ҫав юратупа туллин э, ҫурӑлса ҫитеймест. Ҫав юрату унӑн чунӗнче ҫеҫке ҫураймасть. Килӗшетӗр-и?
Килӗшетпӗр. Эпӗ пӗр япалана асӑрхарӑм. Эпӗ ӗнтӗ час-часах ют ҫӗршывсене кайкаласа ҫӳретӗп. Сирӗн янташ ушкӑна та хӑй вӑхӑтӗнче Турцинчи ялӑ хулне илсе кайса килсе савӑнтартӑм унта пурӑнакан халӑхсене. Ҫавӑн чухне пӗле тери мӗн эпӗ асӑрхаса тӗлӗннӗччӗ. Ҫыннисем кашни утӑмра пӗчӗк ачана авран ямаҫҫӗ. Ялан чуп туса, ачашласа, ытамра тытса пӗтӗм чун-чӗре туйӑмне парса тӑраҫҫӗ. Вот пирӗн те ҫавӑн пек пулсассӑн Чӑвашра, чӑваш хӗрарӑмӗ тата сӑпайланса кайнипе тепӗр чухне хӑйӗн туйӑмӗсене пытарать, ачине кӑтартмасть, Ҫам пек уҫӑмлӑн хӑйӗн ачине юратса ҫӗнтерсессӗн, ман шутпа, пирӗн Чӑваш Енре те ытларах юрату хуҫаланнӑ пулӗччӗ. Ҫапла вӗт? Ҫапла пултӑрччӗ.
Мӗнех, Юрий Семенович сирӗн пата та черет ҫитрӗ. Сирӗн юрату туйӑмне те пӗлес килет манӑн. Мӗнлерех юратма пӗлетӗр эсир? Хешмар, хешмар.
Юрату Туйӑм ӗнтӗ вӑл чӑнах та чи хаклӑ туйӑм тесе пӗр кун та каларӑмӑр, питӗ тӗрӗс калаҫрӑмӑр. Анчах та ҫав туйӑма поэтӑн та, композиторӑн та, юрлаканӑн та халӑх умне ҫӗнӗ пахалӑхпа, ҫӗнӗ сӑнарпа, ҫӗнӗ сӑн-сӑватпа кӑларма тӑрӑшас пулать пирӗн. Пурнӑҫра мӗнле тӑрӑшаппӑр юратушӑн ҫавӑн пекех сӑввине ҫырнӑ чухне ӗнтӗ мӗнле шухӑшларӑмӑр эпир. Ҫут ҫанталӑк сӑнарлӑхӗ, Сӑнлӑхӗсем ҫавӑнта пулччӑр терӗмӗр. Мӗншӗн тесессӗн енчен те поэт курать пулсассӑн хӗвел ҫутинче ирхине курӑк вӗҫӗнчи сывлӑм шӑрши мӗнле витӗр ҫавӑн витӗр пӑхсассӑн Альбина Васильевна курӑнать-и, курӑнмасть-и тесе сӑмахран Альбина хӑй те юрату вӑл. Хӑй те юрату вӑл Мӗн тӑвас, шӑпа мана ҫемье хушамат панӑ та. Ҫавӑн пек туйӑмпа ҫырнӑ ҫырсассӑн сӑвӑ ҫавӑн пек туйӑмпа ҫырсассӑн композитор кӗввине юрлаканӗ ҫав туйӑмпа халӑх умне ҫитересшӗн ҫак э, сӑнарлӑ юрра тесе шутласа юрласассӑн ҫавӑнта ӑнӑҫу пулать тесе шутлатӑп эпӗ. Янташсем вӑйлӑ пулаҫҫӗ.
Ҫапла юрлаҫҫӗ. Ҫапла юрлаҫҫӗ.
Э, апла пулсассӑн Юрату пур тӗнчере. Пур. Килӗшетпӗр.
Мӗнех, юратнӑ кураканӑм, тӗнчере юрату пуррине хамӑр калаҫура ҫирӗплетрӗмӗр эпир. Эсир те пирӗнпе пӗрле ҫак илемлӗ юрра ҫак самантра итлесе савӑнатпӑр. Пирӗн кӗнеке килсемӗр, пирӗнпе пӗрле ҫак илемлӗ юрра итлесемӗр.

Анатолий Никитинпа Юрий Сементер ҫырнӑ тепӗр илемлӗ юрӑ вӑл – тантӑшлӑх юрри. Тантӑш сӑмах вӑл хӑех питӗ илемлӗ. Эпир хамӑр туссене тантӑш тесе чӗнме пултаратпӑр. Вӗсем пирӗнпе тан, эпир вӗсемпе пӗрле ҫитӗнетпӗр. Ачалӑхри юлташсем пире пурӑнма хавхалантараҫҫӗ. Паллах ӗнтӗ, ку юрӑ каллех ҫамрӑксен валли. Кунта питӗ вӗри хӗрӳ туйӑмсем хуҫаланаҫҫӗ. Тантӑшлӑх юрри урлӑ Анатолий Никитинпа юррисем минтер мӗн каласшӑн пулнӑ-ха? Манӑн ҫавна та тӗпчесе пӗлес килет паян. Анатолий Никитич, атӑр-ха тантӑшсем ҫинчен калаҫса илер. Ну, паллах ӗнтӗ, тантӑшлӑх вӑл теми Хальхи ҫамрӑксем виҫӗ кӑна. Мӗншӗн тесен пин пуласлӑх ҫамрӑксенче ҫавна та ҫавна та пӗр юрӑ-семейство палӑртса хӑварас терӗмӗр ҫак юрӑра. Пин ҫамрӑксем вӗсен пин пуласлӑх. Вӗсен те самӑшлӑ юрӑ кирлӗ пуль терӗмӗр. Паллах, унта юрату та хуҫалантӑр терӗмӗр. Тата ытти те унта туслӑх та пӗр-пӗрне ӑнланса пурӑнни те кирлӗ кунта. Ҫавна пӗр шута илтӗмӗр. пӗрле пурӑнасси, пӗрле, пӗрле ӗҫлесси, пӗрле кунта ҫыннӑн алла-аллӑн тытӑнса утар. Алла-аллӑн тытӑнса Алла-аллӑн тытӑнни вӗт хал питӗ лайӑх япала. Астӑватӑр-и, халь вӑйӑсене сахалтарах тухаҫҫӗ, анчах та сирӗн вӑхӑтра халӑх питӗ вӑя тухнӑ. Вӑйӑра алла-аллӑн тытӑнса утнӑ. Мӗншӗн тесессӗн карталанса утнӑ чухне пӗр-пӗрне алран ал тытсассӑнах сӑмахран Пархамана хӑвар аллара энерги, вӑй гуҫа та хаве те. Эпӗ хамӑн вӑя халь сире патӑм, эсир хӑвӑр вӑя мана патӑр. Пирӗн вӑйсем танлашчӗр. Ҫавна шута илтӗм пӗр Юрий Семеновичпа. Пӗр сӑмах калар-ха ун пирки. Ҫамрӑк пӗр пӗр хут ҫеҫ килекен та алӑ-алӑ тытӑнса утар ҫак тема ҫамрӑклӑх теми. Ҫамрӑклӑх тантӑшлӑхпа ҫамрӑклӑх питӗ пӗр-пӗринпе ҫыхӑннӑ сӑмахсем. Ҫамрӑк чухне енчен те ҫамрӑксем пӗр ялти ҫамрӑксене илес пулсассӑн Енчен те пӗр ялти ҫамрӑксем мӗнле те пулин ырӑ шухӑш, пархатарлӑ шухӑш тытрӗҫ пулсассӑн, тӗл пултарӗҫ. вӗсем ҫав тери пысӑк ӗҫ тума пултараҫҫӗ. Пӗве тытмалла-и унта, саппак ҫырларча ӳстермелле-и ҫав ялта, е мӗнле те пулин ансамбль йӗркелемелле. Шухӑшларӗҫ пулсассӑн, ҫав ӗҫе тума пултарчӗҫ пулсассӑн, чисто хисеп ҫав тантӑшсене. Акӑ мӗнле тӗллев пулнӑ пирӗн Анатолий Никитич ҫамрӑксене хавхалантарас, вӑй-хал сунас. Антиев ҫав ырӑ ӗмӗтпе, пархатарлӑ тӗллевпе ӗҫлеччӗр, хавхаланччӑр, курӑнччӑр, хӑйсен шухӑш-кӑмӑлне пурнӑҫа кӗртчӗр тесе ҫырнӑ. Ҫав шухӑш ҫавӑнта, ҫав кӑмӑл ҫавӑнта пур пулсассӑн, палӑрать пулсассӑн, эпир вара телейлӗ ҫынсем. Ҫамрӑксен малашлӑхӗ такӑр пултӑр, чулӗ таса пултӑр вӗсен. Эпӗ ӗнтӗ хам енчен э, пӗтӗмлетсе ҫак юрӑ пирки ҫакна калама пултаратӑп. Енчен те эпир аслӑ ӑрурисем, эпӗ ӗнтӗ халь хамӑр та юлашки вӑхӑтра аслӑ ӑрусем хушшине кӗртме пуҫларӑм, ҫулсем иртеҫҫӗ. Юрий Семендер, Эсир, Анатолий Никитич, Эсир, Надежда Ивановна, пухнӑ пурнӑҫ опытне ҫамрӑксене парса хӑварайсассӑн хамӑр ачасене анчах мар хамӑр кӳршисен ачисене те ытти чӑвашсен ачисене те чӑваш пулма вӗрентейсессӗн эпир питӗ калама ҫук питӗ пысӑк ӗҫ тӑватпӑр хамӑр хыҫҫӑн палӑк артса хӑваратпӑр чӑвашлӑх палӑкне енчен те эпир паян сирӗнпе хамӑрӑн ҫамрӑксене чӑвашла калаҫма вӗрентсе хӑварайсан ҫав чӑвашсен таса илемлӗ ҫепӗҫ чӗлхине парса хӑварайсан ӑна эпир сӑвӑ кӗвӗ урлӑ парса хӑварайсассӑн эпир чӑнах та тӳпе ҫӳллӗш ӗҫ тунӑ пулӑттӑмӑрччӗ эсир ӗҫлетӗр эпир те ӗнтӗ сӑвӑҫсем ӗҫлетпӗр питӗ кирлӗ ӗҫ тӑватпӑр тетӗр тепӗр чӑвашлӑхшӑн пурте пӗлетпӗр ӗнтӗ кӑҫал литература ҫулталӑкӗ ӑна ятарласа Раҫҫей шайӗнче йышӑнчӗҫ Паянхи переке хуҫисем те, Анатолийпе Надежда Никитинсем те ҫавна шута илчӗҫ. Ҫак литература ҫулталӑкӗнче шӑпталӑк ҫак кӑларӑмсене кӑларас тесе тӗллев лартчӗҫ умне. Ҫавна май эпӗ литература ҫулталӑкӗ Юрий Семеновичӑн мӗн иккенне пӗлесшӗн. Вот литература ҫулталӑкне еплерех эсир пахалар? Мӗн турӑр эсир кӑҫал? Ҫавна туйрӑр-и чӑнласах та литература ҫулталӑкӗ пулнине кӑҫал? Литература ҫулталӑкӗ тесе калани хӑех пирӗн ҫине ҫыракан ҫынсем ҫине ҫырманнисемшӗн те пӗлтерӗшлисе шутлатӑп, мӗншӗн тесессӗн Константин Иванов, Ҫеҫпӗл Мишши, Петӗр Хусанкай, Ухсай Яковлевми тавӑҫлийӗ ҫав ятсене асӑнни хӑех пирӗншӗн чӑвашла. Ак вӗсем пирӗнпе юнашар. Эпир паян шӑп та лӑп литература музейӗнче ларатпӑр. Чӑвашла хавхалану, Чӑвашла пӗрлешӳ, ҫав пӗрлешӳре пирӗн пӗрле пулса, вӑй-хала пӗрлештерсе малалла пирӗн аталанса пымалла хамӑрӑн пултарулӑхра, пурнӑҫра пӗтӗмпе пӗтӗмпе хамӑртан килет. Пӗтӗмпе хамӑртан килет. Апла пулсассӑн литература ҫулталӑкӗ, кӑҫал халь литература енӗпе пирӗн питӗ нумай ӗҫсем пулса иртрӗҫ. Тӗрлӗ литература уявӗсем, чаплӑ юбилейсем. Константин Иванов ячӗпе мӗнле пӗр унӑн пурнӑҫпе, унӑн литератури ӗҫне-хӗлне пӗтӗмлетсе пысӑк сӑмах каларӑмӑр. Ҫав тери лайӑх литература. Анчах та литература те пирӗншӗн вӑл илес ҫул та, тепӗр ҫулне те ӗмӗр тӑршшӗпех литература пирӗншӗн вӑл чун-чӗре ҫинчи турӑ тесе каламалла литература. Ҫапла. Ҫавӑнпа та ҫавӑнпа та литература енчен те питӗ пысӑк Ҫапла.
Эпӗ Юрий Семеновичсемпе килӗшетӗп. Енчен те эпир литература ҫулне суйласа илтӗмӗр пулсассӑн, эпир вӑл ҫуран урӑх пурӑнас ҫук ӗнтӗ. Э, мӗн ҫак э, тӗнчерен уйрӑлса кайичченех эпир ҫав литература ҫулӗпе малалла, малалла утӑпӑр, ҫав литература тӑвӗ ҫине хӑпарма тӑрӑшӑпӑр, э, тӑван халӑха ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ хайлавсемпе савӑнтарӑпӑр. Тӑрӑшӑпӑр. Эсир вара тивӗҫлӗ канура пулсассӑн та ҫӗнӗ юрӑсем, ҫӗнӗ сӑвӑсем хайлатӑр-и, ҫыратӑр-и? Паллах, пӗр кунта литература ӗҫӗсӗр иртмест тесе калани питӗ тӗрӗсех пулать пуль тесе шутлатӑп, мӗншӗн тесессӗн паян та ман ҫырмалла пулчӗ, ӗнер те ҫырнӑ эпӗ, ҫухӑну тытакан юлташсем пӗле ӗнтӗ ҫавӑн пек шлеппӗр яланах хамӑр паянхи паян кунхи тӗллевсем пӗле. Ун шутпала ыран та виҫмине те ҫаплах пулӗ тесе ҫирӗп шанса тӑратӑп эпӗ. Литература ӗҫӗ енчен те чуна чӗрене кӗрсе ларчӗ пулсассӑн, Альбина Васильевна, вӑл пире тӑлӑха хӑвармасть пуль тесе шутлатӑп. Яланах пирӗнпе пулать вӑл. Хамӑр та эпир вӑл ӗҫрен пӑрӑнаймастпӑр. Ҫавӑ кӳлӗмрен Тухаймастпӑр ниепле те. Ана пирки сесӗрмен каласшӑн? Пирӗн те малашлӑх пур тесе шутлатпӑр литература. Пирӗн малашне те аталанса пырӗ э, паллахни те пӗрнде. Хамӑр енчен ҫав кӳпе ҫыхӑнтарӑпӑр. Надежда Ивановна Владимирпе пӗр питӗ тачӑн ӗҫлеппӗр. Халь пин нумай хайлавсем халь ҫутта тухас текеннисемӗн те халӑх патне ҫитермеллисем, ӗнене те Юрий Семен сыввисемпе те ҫырнӑ ҫӗнӗ вӗрҫӗн юрӑсем, арчара выртаҫҫӗ Юрий Семен. Сире шана халӑх патне ҫитерсе, итлеттерсе савӑнтарасчӗ пирӗн. Ҫав тӗллевпе урнатпӑр ҫӗнӗ юрӑсем. Пирӗн кун
пӗрремӗш передача анчах пулмӗ, тата та малашне те передачисем пулӗҫ тесе шутлатпӑр. Ҫавӑнпа та Ҫав довольствие юрӑҫсене ӗҫсем пек чаплӑ сӑвӑсем сӑвӑсемпе халӑха савӑнтарнишӗн ну уйрӑмах ӗнтӗ пӗр пӗрлешсе пӗр малашне те ҫапла пултар. Ӗҫлеппӗр. Ҫапла пултар.
Искусство ҫыннисен вӗсен пурнӑҫӗ пӗтӗмпе культурӑпа та ҫыхӑннӑ, литературӑпа та ҫыхӑннӑ, юрӑҫсемпе те, сӑвӑҫсемпе те ҫыхӑннӑ. пӗлтӗр пирӗн культура ҫулӗ тесе ирттертӗм эпир. Ҫырӑнса пырать.
Ҫырӑнса пырать. Кӑҫал литература ҫулӗ. Ир пуҫласа каҫченех ҫывӑрма выртсан та ирчченех тепӗр чухне тӗлӗкре те шутласа выртатпӑр. Юррисем те тӗлӗкре те килеҫҫӗ, сӑввисем те тухаҫҫӗ те вӑрҫӑ чухне. Сӑмахпа анчах ан юлтӑр, ӗҫпе ҫирӗплентертетпӗр ҫак юрра. Мана Тоникич яланах хавхалантарса пырать. Эп кӑштах тепӗр чухне йӑнӑш каласа илме пуҫласассӑн мана калать, сахалрах калаҫӑс тет, ытларах ӗҫле тет. Ҫав тӗллев пире тытса пырать. Яланах яланах ҫам пек калать, ытларах ӗҫлес тет, сахалтарах калаҫ тет. Ҫавӑн пек ӗҫлеме пире пурне те, литераторсене те, поэтсене те, композиторсене те, пирӗн юрӑҫсене те, пирӗн хамӑр янташ-ушкӑнне те пирӗн ӑнӑҫу сунас килет. Ҫак чун апачӗ вӗт-ха вӑл. Ҫапла. Юрӑ-кӗвӗ те, сӑвӑ та, ташӑ та вӑл чун апачӗ. Ҫын кӑна пӗрмай йывӑр ӗҫпе кӑна мар вӗт-ха, чуна та пирӗн кӑштах кантарса илмелле, халӑха та пирӗн савӑнтармалла, халӑхӑн та чунӗ пӗртак лӑплантӑр, килентер, илевлӗ, илӗртӳллӗ пултӑр кашни пирӗн хайлав творчество ҫыннисен. Ӑнӑҫу пурне те, уйрӑмах ҫамрӑксене ман каласа хӑварас килет, тӗслӗх парса пымалла пултӑр сирӗн, ытти пирӗн пултаруллӑ ҫамрӑксене, пирӗн халӑхра питӗ нумай вӗсем, ҫамрӑксем. Эсир тӗслӗх пулсассӑн пурте сирӗн еннелле туртӑнаҫҫӗ, ырӑран та ырӑ ӗҫсем пирӗн пулсах пыраҫҫех пуль тесе шутлатпӑр. Ҫав тӗллевпе пурӑнатпӑр эпир. Эпӗ ӗнтӗ пӗр чӑнлӑха пӗлетӗп. Анатолий Никитин вӑл симфонисем те ҫырать. Ҫырать. Ага, вӗсене битлесе пӑхнӑ. Питӗ лайӑх симфонисем. Пысӑк калӑшлӑ, калӑплӑшлӑ произведенисем чылай. Анчах та вот симфони ҫырни вӑл питӗ туйӑмлӑ япала. Ҫавах та Композитор вӑл сӑвӑҫсӑр пурӑнаймасть. Ӑна композитора яланах ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ сӑвӑсем кирлӗ. Енчен те вӑл кӗввине хӑйне тӗллӗн уйрӑм хайласассӑн та ҫавах та ҫав кӗвви ҫине каллех сӑвӑ хумалла. Ҫавӑнпа та эсир сӑвӑҫпа питӗ тачӑ ҫыхӑнса тӑратӑр, уйрӑлми ҫыхӑнса тӑратӑр. Тӗрӗсипе каласассӑн, юрӑ симфони пекех вӑл. Унта вот кӗске вӑхӑтра калӑпӑр ҫав кӑтартса пани вӑл вот пурнӑҫри самантсене, философи енне те кӑтартса пани ӗнтӗ юрӑсем тӗрлӗ сыпӑ, шӑпат юрату та ӗнтӗ, тесем те виҫӗ минут хушшинче пӗтӗмпех кӑтартса пани вӑл питӗ сумлӑ мӗн тесе шутлатӑп. Ҫавӑнпа та композиторсем ҫав енне пурте туртӑнаҫҫӗ ӗнтӗ, Хӑшпӗсем пулаҫҫӗ, хӑшпӗсем пулмаҫҫӗ. Турри мӗнле панӑ, Турри мӗнле чуп тунӑ, чамик пулать вара вӑл. Ҫапла тӗрӗс.
Ҫак тантӑшлӑх юрри ҫинчен калаҫнӑ май манӑн ҫамрӑксене те кӑштах хамӑрпа пӗрле калаҫтарас килет. Мӗн шутлатӑр эсир ҫак тантӑшлӑх юрри ҫинчен? Коля вот садокра та пулса курнӑ. Ҫак чӑн савӑнӑҫа хӑвӑн чӗрӳ витӗр кӑларнӑ. Ҫак юрра юрланӑ чухне сан чунра мӗн пулса иртет-ши? Тантӑшлӑх юрри вӑл пӗр-пӗрне килӗштерсе, юратса ӑнланса пурӑнни чӑвашлӑха малалла аталантарса зараба ларакан ҫынсене, ҫамрӑксене каласси эпир сцена ҫинче тантӑшлӑх юррине кӑна мар, пурте пӗр-пӗрне килӗштерсе пурӑнмалла тесе. Мӗншӗн тантӑшлӑх юрри вӑл пӗр юрсене пӗри ҫын пек юрланӑ чухне хавхаланса мана аҫтӑн юрланӑ тантӑш. Тен, кӗвви те ҫын пек пулӗ, ну тантӑшлӑх юрри ҫын пек мӑнаҫланса, хавхаланса, савӑнса питӗ юрлас килет. Ҫӗклентерсе ярать. Ҫӗклентерсе ярать. Куракансене. Куракансенне ҫӗклентерсе. Ҫавна та эпир хамӑрта хавхаланса, мӑнаҫлӑн юрлатпӑр. Тантӑшри пӗр-пӗрне килӗштерсе, ӑнланса, чӑвашлӑха мала аталантарса пырасса ҫав ҫинчен пӗлсе шутлатӑп эпир. Пирӗн каччӑсем, ыттисем те Альбина пурте хӑйсен тивӗҫӗсене э, салтака кайса пурнӑҫланӑ. Эпир вӗсемпе мухтанатпӑр. Денис та пирӗн. Юрӑ йӗркине илеп ӗнтӗ.

Ҫамрӑклӑх вӑл пирӗн пӗрре ҫеҫ килет ҫавӑнпа та пӗр-пӗрне ӑнланса, юратса пурӑнмалла пирӗн. Юр йӗркисем те ӗнтӗ алла-аллан тытӑнса юрлар, пӗр-пӗрне пулӑшар, яланах пӗрле тытӑнса тӑрар. Пӗрлӗхре вӑй.
Пӗрлӗхре вӑй. Наташа, эсӗ мӗн каласшӑн? Ырра Анатолий Никитич пӗрремӗш перепытарсассӑн пире мана питӗ кӑмӑла карӗ, питӗ килӗшсе карӗ, позвав Пушкӑртакармӑр Анатолий Никитич патне пыратӑмччӗ. Хӑҫан юрлатӑр кунта антӑшлӑ юррине тесе пурнӑҫа пеш движенисене пешӗшӗ пуҫра мӑльгас шухӑшланмӑшӗ веҫе пынӑ та Антон Кич патне хӑҫан юрлатпӑр ҫак юрамлишӗн тесен тапӑртатсах тӑрать чунӗ питӗ ҫын пек кирпи те пулчӗ ташлас килет юрлас килетчӗ юратнӑ кураканӑм мӗнех тепӗр юра итлер

Шӑп та лӑп паянхи калаҫӑва пӗтӗмлетмелли самант ҫывхарса ҫитрӗ. Надежда Ивановна Анатольевич Юрий Семенович, айтӑр-ха паянхи тӗлпулӑва пӗтӗмлетсе хамӑрӑн шухӑша калар. Тӗрӗс турӑмӑр эпир паян ҫак сӗтел хушшинче пухӑнса. Ҫак кӑларӑм кирлӗ-ши вӑл куракана? Эпир паян хамӑр мӗн калассине халӑх патне ҫитерейрӗмӗр-ши? Эсӗ тӗрӗс каларӑр. Кун пек передачӑсем питӗ кирлӗ халӑха, мӗншӗн тесессӗн чӑваш халӑхӗ вӑл ҫын пек передачӑсене паллах кӑмӑллать, хавхалантарать. Халӑха пӑртак шухӑшлаттармалла та хӑйӗн пурӑннӑ чухне шухӑшламалла. Вӑл тӗрӗс тӑвать-и пурнӑҫра, вӑл тӗрӗс пурӑнать-и, тӗрӗс туйӑмсемпе пурӑнать-и. Вот ҫавӑн искусство ҫыннисем, паллах, халӑха шухӑшлаттарма вӗренмелле пирӗн. Пирӗн вӑл
Искусство ҫыннисемшӗн вӑл кураканпа тӗл пулни каждый тӗл пулу уяв. Пирӗн ытларах ҫакӑн пек тӗл пулусем пулсах пыччӑр малашне те. Пирӗн хамӑрӑн халӑха ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ хайлавсемпе савӑнтарасчӗ. Композитор хӑй юррисемпе, сӑвӑҫсем хӑйсен сӑввисемпе, э, литераторсем хӑйсен произведенийӗсемпе, юрӑҫсен хӑйсен пултарулӑхӗпе ҫакӑн пек тӗл пулусем пулсах пырсассӑн питӗ Аван вӑл валдай тесе шутлатӑп эп. Ҫапла пултӑрччӗ теп малашне те. Ҫапла пултӑрччӗ.
Юрий Семенович, э, паянхи кӗрекен э, хӑни эсир пултӑр. Самбада сирӗн э, сӑмаха та итлес килет. Хама ҫак кӗрекене чӑннишӗн питӗ тавлӑватӑп, хӗпӗртетӗп, савӑнатӑп, мӗншӗн тесен Ман ӗҫ-хӗл пирки те кӑштах сӑмах хутса, хускатса калаҫмалли сӑлтав пулчӗ. Эпир ӗнтӗ Анатолий Никитинпала ӗҫлетпӗр. Вӑтӑр-пӑтӑр пилӗк ҫул ҫак юрӑсем ҫырас енӗ пӗле. Ытларах та-и? Ытларах та пуль.
Ытларах нумай ӗҫлетпӗр. Нумай ӗҫлетпӗр апла пулсассӑн. Хамӑр мӗн туни ҫинчен, хамӑр утса тухнӑ ҫул-йӗр ҫине каялла ҫаврӑнса кӑштах пӑхнӑ, пӑхса пахаласассӑн хак парсассӑн, малашнехи кунсем валли ҫӗнӗ тӗллевсем хамӑрӑма лартсассӑн питӗ тӗрӗс пулать тесе шутлатӑп эпӗ, ҫапла ӑнланатӑп эпӗ Анатолий Никитича, Надежда Ивановна, малашне те вӗсемпе ҫыхӑну тытса ӗҫлеме сӑмах паратӑп. Апла ҫирӗплетсех ҫак шухӑшсене пӗр ал тытса палӑртатпӑр. Ал тытса ҫирӗплетӗпӗр.
Пиҫе ҫапма та хатӗр.
Юрий Семенович, ку пирӗн паянхи тӗл пулу тӗл пулу юлашки тесе шутламастпӑр пирӗн малашне тата татах та ҫӗнӗрен ҫӗнӗ тӗл пулусем пулсах пыччӑр мӗншӗн тесен сирӗн сӑвӑсемпе ҫырнӑ юрӑсем халӑха та питӗ килӗшеҫҫӗ сӑввисем те килӗшеҫҫӗ пирӗн хамӑрӑн паҫӑр та каласа хӑвартӑм пирӗн Анатолий Никитинпа иксӗмӗн пултарулӑх арчинче тата темиҫе чылай юрӑ сирӗн сӑвӑсемпе ҫырнӑсем. Ҫавсене тата пулччӑр те. Вара ҫав юрӑсене пирӗн халӑх патне ҫитересчӗ. Ҫитеретпӗр.
Паян эпир хамӑр кӗнекере Юрий Сементер поэтпа курса чуна уҫса калаҫрӑмӑр. Анатолий Никитинпа Надежда Никитина сирӗн валли тата та хитре юрӑсем нумай ҫырнӑ. Вӗсене эпир сире малашнехи кӑларӑмсенче кӑтартӑпӑр сирӗнпе пӗрле тишкерӗпӗр, сирӗнпе пӗрле ҫак юрӑсем ҫинчен калаҫӑпӑр. Тепӗр кӑларӑма эпир чӑтӑмсӑррӑн кӗтетпӗр. Пӗрле ларса поэзи тӗнчинче утса ҫӳрес килет. Хальлӗхе вара эпир сире пурне те пурнӑҫра ырлӑх, сывлӑх, телей, ӑнӑҫу, юрату сунатпӑр. Апамсан Альбин Васильевич сирӗн сӑмахсене ҫирӗплетсе эпир яланах ҫав пек сӑмахсӑмӑр. Эпир сирӗнпе сывлашмастпӑр, эпир сире калатпӑр, тепре тӗл пуличчен, дусем!